nakambe hlekani riperini ni lava ku vulavula hi mhaka leyi xana loko munhu a huma ekhotsweni a jele or a prison hi n'wi amukela hi ndlela yihi laha ni vula hi mhaka leyi a ni vuli mhaka leyo va ku yi amukela n'wi endlela phati n'wi endlela yini na swi vona kumbe hi van'wani va ku a hi n'wi rivaleleni or endleni na swi vona laha ni vulavula hi mhaka leyi munhu loko a vuya a jele or xitokisini wa hlambisiwa why ni ku wa hlambisiwa hi ku laha swi ka kona i huma ka mindzhuti yo hambanahambana ka swinyami swo hambanahambana tin'wani tisele lava nga ta va kha va tshama kona van'wani va lovela kona kun'wani mavabyi yo hambanahambana van'wani va nghene hi ku va va dlaye vanhu van'wani va nghene hi ku va hi ku pfinye swi swo hambanahambana se loko a vuya kaya hi n'wi susa ndzhuti luwa. wa vanhu lavaya a tshama na vona ku va a vuya xi yena that's why mi twa masiku lamawani va ku ku na leswi swo loko i dyohile munhu wo karhi ivi le tironkweni ka correctional service va mi vitana va ka munhu luya a nga mi dyohile ri kombela ku rivaleriwa na ku va n'wina mi yini laha mi ya mi ya kombela munhu luya ku rivaleriwa na yena a kombela ku rivaleriwa hileswi a nga mi endlela swona as a family or ndyangu ivi mi n'wi rivalela ni le ka yena loko a huma khotsweni a vuya hala handle Moya wa yena wu ta huma wu tsakile na lava va ta va ta va tsakile va koka i hlamusetini reason ku why a endle munhu wa yena so ma twisisa ivi mi n'wi rivalela loko va mi n'wi rivalela na ti-blessing ta yena ta ta ka munhu luya na le ka n'wina family ta ta ti-blessing and a ni ku mi ta va mi vaviseki swinene ma twisisa ivi ku rivalelaniwa naswona leswi a swi ta ka yini ku va a va a susa vunyama lebyiya bya yena mbilu ya yena yi va yi basile that's why mi kuma ku van'wana loko va huma titronkwini va tsutsumela ka kereke yo karhi ni nga ta ka ni nga yi hlayi va vito i va fika va va endla leswi swi va va endlisaka swona va va phalazisa va va gapisa va endla hinkwaswo van'wana va va yisa ka tin'anga ta xintu va fika va va phalazisa va va gapisa va va susa minduti liya ivi kuma ku munhu luya se loko a huma etronkwini i va successful loko ri i fike leyi a tronkwini a fika a dyondza xikolo a endla sweswi a endlaka swona loko a humela hala handle ivi a fika a endla swa mabisinesi kumbe a kuma ntirho sweswi swa yena swi famba kahle na ku va ni tifemili leyi a nga yi dyohela yi n'wi rivalerile na yena a ti rivalerile ivi swi famba kahle ivi xin'wana xa kona mi languta vanhu va kona swilo swa vona swi famba kahle a va na problem a va na yinini but loko wo matironkweni u kuma ku family ya ka n'wina a va ku endli swilo leswi ni swi vulaka leswi swo va ku yisaka ka tin'anga ta xintu or ka ka tikereke to hambana va fika va ku hlambisa va ku susa mabadi va ku susa xinyama i ta tshama i khe i tlhelela jele toto ni toto loko mo languta vanhu va kona mi kuma munhu wa kona u huma jele namuntlha va n'wi tshika va ka vona vo ma three months four months a va endli nchumu i tlhela a onha futhi swilo leswiya swa ha tele mbilu ya yena ya va ya ha tele futhi or vunyama xinyama lexiya xi va xa ha tele ka yena i va ya endla futhi a tlhelela jele futhi mi kuma munhu a yile vutomi bya yena hinkwabyo i va a tlhelele jele mara loko mo languta vanhu van'wani mi kuma ku munhu wa kona u onhe kan'we ivi loko a huma dorobeni va fika va n'wi endlisa sweswi ni swi vulaka va n'wi hlambisa va n'wi endla everything mi ta vona munhu yaloye a nga tlheleli jele i ta vuya xintshwa na loko a kha a famba laha xitarateni un'wana na un'wana a tlha a hlamala ku i munhu loyi a ka ha ri yena loyi a n'wi tivisa so i cince mahanyelo i kahle hikuva yini i ya rivaleriwa a ka ndyangu loyi na yena a ti rivalela ku va kahle ku khomelaniwa swi famba kahle na ku va a tatisiwa hi family ya yena or maxaka ya yena va n'wi hlambisa munhu wa hlambisiwa loko a vuya tirhongweni mi vutisa tin'anga ta xintu n'wina mi tshamaka na tin'anga ta xintu or mi vutisa vafundhisi vo karhi lava nghena ku tikereke to hambanahambana va ta mi byela swilo leswi ni mi byelaka swona ma ni twisisa a vo tsutsumela ka tikereke ti ta hi ti vulaka kumbe va ya kwihi kwihi mi mi kuma ku swi swa vona swi famba kahle ivi n'wana ku wa ha ri na mali it means mali leyi a nga yiva loko a ya dirongweni a yi celile kun'wana kasi no because i ye a hlamisiwa swi swa mabadi a kombela ku rivaleriwa a va kahle se vanhu va ka hina munhu loko a vuya dirongweni or a jele a hi ringeteni ku hlamisa vanhu va hina ku va nga tshami va ri jele toto and toto right true na khensa ku va mi langute chanele hosi yi mi katekisa